Lle nath Barry gyrradd y pentra gath o i i dympio yna rili yy ar stepan drws i fam. Dechra'r turbulent times o hwnna rili, o'dd o efo'i fam chydig bach a wedyn nath i fam o fynd ac o'dd o nôl efo'i dad am am flwyddyn dwi'n meddwl a yn ystod hyn i gyd o'dd o'dd o'm yn mynd i'r ysgol o'dd o'n cam-byhafio o gwmpas pentra a wrth i fo fynd yn hŷn nath yr Hwyl diniwad ar ar chwara gwmpas droi bach fwy o hogyn drwg i'r point ŵan lle ma' pobol y pentra ofno. A fo di'r dyn busnas 'ma lle 'sa neb wir yn siŵr be' ma'n neud yym ma' 'na wbath reit mysterious amdano fo. Ond yn sicr mae o mae o'n gweithio off intimidation a a a dyna ma' wedi neud o gwbwl.
Diolch am ollwng bocs efo fragile 'di sgwennu arno fo. Chwara deg ia Bari. Odd rywun yn siarad efo chdi? Fi sy'n deud be di be. Dwi'm isio ca'l y llusgo mewn i dy lanast di Bari. Be di hyn? Traed oer? Diwrnod gynta nesh i ffilmio efo Karen Wyn oedd yym trip i Blackpool. Gawn ni deuddag ella? Tair deg? A odd Karen yn gwbo bo' fi'n nerfus a odd Karen hefyd rili isio impresio fi achos o'n i isio ca'l fatha'r yr bond mam a mab 'ma o'r dechra a nathon ni jyst trafod y holl ffor i Blackpool nathon ni jyst trafod be' odd hoff sandwiches ni. A dwi cofio nathon ni gytuno ar fish fingers a salad cream. Ti dal i hefru am hynna?
Yndw, Barry. Achos dydi teulu'n amlwg yn golygu dim byd i chdi. Well gin ti fynd allan a joio dy hun. Stwffio fo.
Dim dyna o'n i isio. Ie, 'dan ni 'di ga'l gymaint o hwyl, ma' powb sy'n nabod Karen, ma' Karen yn ffyni, mae'n ffyni. Plant.
Mor hunanol weithia'. Dwi 'di bod yn ffodus dros y blynyddoedd i ga'l yy cymeriad tanllyd, so dwi 'di ca'l yym

Gwion Aled yma yn actio Ifan a ddau o ni fatha reit oce c'm on nawn ni nawn ni fynd amdani nawn ni fynd amdani go iawn ie oce go go go. O'dd o mwy na heb yn gwffio jyst o'n i'n trio peidio roi gormod o gontact. cyfnod nes i fwynhau fwya y stori nes i fwynhau fwya o'dd y stori canser achos o' chdi gor'o' taflu dy hun mewn iddo fo. Colli llwyth o bwysa, nesh i basically stopio bita. Fel bo' fi'n edrych fel bo' fi'n mynd yn rili sâl. Bo' chdi rili involved yno fo fel bo' chdi isio ca'l o'n iawn achos ma' stori bwysig i ddeud. Carys.
Bari. Pam a nest ti weud wrthai?
Ma' 'na un golygfa yn benodol nesh i rili fwynhau. Be oedd oedd golygfa lle oedd Barry a Carys yn ffrio achos bod Carys isio helpu Barry ond bod Barry'n gwrthod yn trio pwsio ffwr a deu ti'm isio bod efo fi. I be tisio clymu dy hun i rywun sy'n sâl a blin bob dau funud? Be oedden nhw isio oedd bod fi'n gafael yn gwallt fi yn ystod olygfa a tynnu a bod 'na wallt yna wel. Sbia!
Mae'n afiach o beth! O'dd 'na bach o pressure 'chos sain 'di gallu mynd eto ond o'dd o fatha reit ma' 'wn yn gor'o' bod yn tec gynta achos ti'n tynnu gwallt off dy ben 'dan ni'm 'di gor'o' rhoid o nôl fel arall fydd o ddim yn edrych cystal. Gei di ofn Carys.